Nah, amunnya bismillah pang kada tabuat. Ayatnya di mana? Sama pada tujuh ayat jua. Jadi antara madzahibul arba'ah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, ittifaq, kadada khilaf, kadada. Mamadahakan bahwasanya.

Ila akhiriha wa in lam takun minha itu amunnya kada tabuat minha hanya kemana basmalah. Nah, kemudian kita baca tafsir sawinya. Tafsir sawinya tadi jalan lain itu yang pertama itu surah Al-Fatihah ini adalah menurut tafsir

Ini nang pamulaan, pamulaan mangarang tafsir. Cuman jar kita basa banjarnya ini si Al-Mahalli tadi kanapa jadi maambil di tangah. Sidin mamulainya di surah Al-Kahfi. Sejarah mencatat. Mulai bahari urang mangarang tafsir tadi manyusun kitab pas dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah terus sampai surah An-Nas. Ini si Jalaluddin Al-Mahallik sidin manyusunnya tangada maambil di tangah ja. Sidin langsung menafsirkan mengarang tafsir tadi di surah awal surah Al-Kahfi. Dari Al-Kahfi terus sampai An-Nas. Lalu sidin mambuliki surah Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah tadi itu masih tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Wa akhiratuh.

Kitab nang kada tuntung tadih lawas tagana, lawas tadiam satahun, dua tahun, tiga tahun, ampat tahun, sapuluh tahun, dua puluh tahun. Nah, ini tamandak. Lalu wakila ada nang mangisahakan nih, si Jalaluddin As-Suyuti dimimpii Jalaluddin Al-Mahalli.

Sidin baguru tadi, sidin sampat manamui di akhir umur Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi di akhir umur tadi di situlah masa-masanya si Al-Mahalli mangarang kitab tafsir dan di situ pula umpat duduk mangaji si Jalaluddin As-Suyuti tadi. Umpat duduk. Umur sidin, ya nang ngaran kananak masih lima, kaya sidik ni nah, kaya sidik.

Mbahnya Alim, Alim ganal si siapa? Si Suyung Tui tadi. Lalu dimimpii si Al-Mahalli. Nah disinilah ngarannya sama. Guru sidin tadi ngarannya Jalaluddin, cuman Al-Mahalli. Nang melanjutakan pulang Jalaluddin jua. Karena dua Jalaluddin.

Ada ja nang maandakan di Madinah, kada umpat aku jar sidin. Ha, aku umpat nang maandakan di kota Makkah. Kanapa ini pandapatnya banyak nang mamadahakan riwayat Fatihah ini turunnya di Makkah. Ha, itu. Fa wa huwa qaulul aktsar. Wa qila ada ja pang jar sidin nang mamadahakan, mamadahakan ni ada ja nang mamadahakan turunnya di Madinah. Cuman kita umpat pandapat nang tarbanyak. Bujur kada Kang Bari? Pian umpat pendapat nang mana? Nah, ya tu apa sudah. Itu ujar Ahmad As-Sawi. Wa jamma'a ba'duhum bainal qaulaini. Ada jua, ada jua pulang nih ujar Ahmad As-Sawi nang mangumpulakan, nang mangumpulakan, wa jamma'a ba'duhum, sabagian marga, bainal qaulaini. Pian tadi umpat mana turunnya di Mekah umpat orang banyak kalo ayo ikam umpat nang mana dit memadakan memadakan lah umpat nang di Madina Mekah kah Madinah kah Madinah ikam Rangga umpat nang mana turun di Banjarmasin ha kada tahu ada memadakan di Mekah ada memadakan di Madinah Hapsi ikam umpat nang mana di Mekah waduh. Ini muntang-muntang pendapat terbanyak di Makkah. Pian pang Bib, datu pian di Madinah Bib. Fatihah nih turun di mana Bib? Oh, Habib nah Madinah ya Bib. Kanapa jadi Madinah Bib? Datu pian Bib lah. Rasulullah di Madinah. Ada ja nang memadahkan nih di Madinah turunnya Al-Fatihah nih turun ayat kan. Ada matan di Makkah, ada nang madahkan di Madinah. Lalu suara Habib ini seikungannya. Sidin haja nang lain di Mekah, di Mekah, di Mekah, di Mekah mintu jua ulama-ulama nang bahari. Nah, ada nang mambijaksanai. Wa jamma'a ba'duhum, ada nang ngumpulakan supaya jangan, artinya mambijaksanai tadi. Bainal qaulaini di antara dua pendapat, ini ada nang madahakan turunnya di Makkah, ada nang madahakan turunnya di Madinah. Lalu faqala, ni ada jua nang bapandapat nuzilat marrataini, Fatihah ini turunnya dua kali. Marratun bi Makkata, sakali turunnya di Makkah.

Wa marratun bil Madinah. Turunnya nih Jibril manyampaiakan ujar Allah Ta'ala, Jibril, sampaiakan lawan kakasihku Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallama. Turun Jibril mambawa wahyu surah Al-Fatihah di Mekah. Dan di situlah wajib sumbahyang mambaca surah Al-Fatihah. Nah, nang kadua pulang ada jua nang mamadahkan tadi, di Madinah pun turun pulang, jadi dua kali turunnya surah Al-Fatihah tadi. Nah, itu nang modelnya ulama tadi mambijaksanai tadi. Memang ada riwayatnya, ada pulang di Makkah sakali, kemudian di Madinah pun. Nah, jadi kada salah, ada pulang di Makkah bujur jua, ada pulang di Madinah bujur jua, tuh sakalinya. Ada dua kali wahyunya turun membawa surah Al-Fatihah tadi. Siapa? Jibril alaihissalam. Eh, kemudian waktu di Madinah itu waktu napa? Peristiwanya nih turun Fatihah waktu di Madinah. Kalau nya di Mekah tadi waktu diperintahkan sembahyang lima waktu. Nah, waktu di Madinah pang

Baitul Maqdis, Palestina, Gaza. Di situ asalnya disuruh mahadap ka situ. Berapa bulan ada kena kesahnya di sini. Sasuai di kitab ja kena kita ngesahakan. Mun bahapal ngalih kena kembali. Mun bahapal ni kena pas salah. Tanggung jawab am kita di akhirat. Makanya bekitab, mun bekitab ni nyaman. Kena berapa bulan nya kada tahu. Ada kena maka ingin nah nyaman kalo sudah nih bakintab tadi ada madakan di Makkah Madinah ada madakan dua kali ja lalu kada jadi bahualan bujur barataan nang bujur nya nang mana ayu kang bari nang bujur nya nang bujur nya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah nang tahu wa antum barataan nang ini la ta'lamun kada tahu ja Allah ta'ala Pulang nih. Makanya bila membaca kitab ditutup dengan Wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah nang maha tahu nang sabujurnya itu nang kayapa. Lawan Wallahu a'lam bis-shawab tadi supaya menjaga si apa bahasanya tu jaka wayang bah supaya dalang jangan merasa paianya. Supaya si tuan guru nang baca kitab jangan merasa paalimnya. Hanya Allah nang tahu nang sebujurnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi waktu itu turunnya waktu apa? Ujar Allah Ta'ala, Rasulullah ini ada sedikit kayak puyok hati ini disuruh menghadap Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis tadi kan

Eh, pian ja ka Masjid Nabawi tu lah kita ganali. Nah, kita undur tarus sampai ka Tegal Arum. Sampuk lawan Masjid napa nih? Istiqomah. Istiqomah. Tabuat jua itu Masjid Nabawi ngarannya. Tapi kayapa maulah di atas lautannya. Andaikan tuh, andaikan tuh, bapanjang, bapanjang, panjang tarus, itu Masjid Nabawi dah. Ta'alluq, tahubung lawan Ar-Raudhah. Nah itu hebatnya ta'alluq tadi. Masjid Nabawi itu tambahan. Baharinya rumah siapakah kada tahu jua. Bah Makkah tu nah. Gedung-gedung tu, bahari gedung anu dihancur, sampukakan pulang ka bangunan masjid. Nah ini hebatnya Masjid Nabawi, andaikan nih kita tambusakan ke landasan ulin nih masjidnya, cukup kita sumbahing di sana dua rakaat. Dua rakaat di Masjid Nabawi sama dengan sumbahyang sepuluh ribu rakaat. Dua rakaat haja. Sudah kah umroh kang bari? Umroh sudah kah? Belum. Jadi kada rugi. Sekian misalnya umroh tiga puluh lima juta atau tiga puluh. Kenapa? Karena kaliannya. Makanya Habib Rizik ujar sidin, saya ini siapa yang kada sedih meninggalkan kota suci Makkah? Ujar sidin. Sedih jar sidin. Bayangkan jar sidin sumbahyang di sana di Masjidil Haram.

Khabir, tahu Allah Ta'ala. Sedih pang nah kakasihku. Lalu turun pulang. Jibril turun ikam ka dunia. Napa? Napa nang ayatnya ta? Lalu disuruh mahadap pulang. Mahadap ke Baitullah. Nah di situlah turun surah Al-Fatihah pulang nih. Imbah disuruh menghadap ke Baitullah turun pulang. Jibril nih membawa surah Al-Fatihah. Walidzalika summiyat matsani. Nah, makanya nama surah Al-Fatihah selain Al-Fatihah tadi ngarannya surah matsani. Nah, kawa ja kena dipakai itu taman kena waktu napa? Waktu apa ngarannya? Membuka acara tah.

Arti dhaif pendapatnya lemah. Nang bujur nang mana fa aktsar jua. Karena ini pendapat terbanyak. Apa persentasi kah ngarannya Bib? Ini pulang wa qila cuman rame jua lah mun tahu kesahnya tuh. Ada jua nang memadahkan nuzila.

Harga mati sudah. Kuat banar, kuat perkumpulan ulama ulama ulama itu sebagian kecil haja nang kada umpat perkumpulan ulama tadi sebagian kecil haja nang di asi itu perkumpulan ulama terbanyak pendapat ulama terbanyak. Wa aidhan, dan pula fardhu sholati ka Nabi Makkah. Alasannya kenapa ja deh pina mangaras pendapat ijma, pendapat ulama, lalu pendapat ulama nang umpat nang tadi pang busi bujur kada kita nang nyata-nyata ja, nang nyata-nyata ja guru jar kami.

Karna ujar Rasulullah kada sah sumbayang mangut tanpa Fatihah. Mun separuh ja berarti kada sah ta waktu itu. Rasa mustahil. Rasa mustahil. Bal hiya min awaili min awailil Qur'ani nuzula. Karna waktu di Makkah tadi, ha, itulah pertama-tama Al-Qur'an diturunakan. Surah Al-Fatihah tadi. Maksudnya Surah Al-Fatihah pertama waktu di Mak, di Makkah.

seratus empat belas surah itu ditarik dihimpun barataan ditarik jakarak itu disimpunakan Hah? bukahnya bukahnya kemana ke fatihah barataan bukahnya ke fatihah walaupun surah nang lain kadada cukup al-fatihah jadi sudah

Ishrina isman, jadi ngaran surah Al-Fatihah itu ada dua puluh ngarannya. Ngaran Al-Fatihah ngarannya itu ada dua puluh. Nang pertama tadi ngarannya napa? Hah?

Nah, kita kan biasa Fatihah nih, kena nih nung salam nah. Masani bila no Fatihah. Jadi terpakai ilmu, terpakai juga ngarannya. Ngarannya selain Fatihah tadi. Nang, nang lain belum kita pakai. Masani bila no berarti. Masani satu napas gitu. Insyaallah Wallahu a'lam bishawab. Ingat situ gin dulu. Kayaknya kita sambung pulang. Jadi sambungan berikutnya ngaran Fatihah itu ada dua dua puluh. Hanyar Fatihah Masani. Yang kedua Fatihatul Kitab pulang. Kayaknya pulang kita pakai Masaniya ma anu apa malam ini habis isa kita pakai Masani juga. Jangan berani aja, oh ibu-ibu.